E te Atua, tēnā koe. Ki a Ranginui kōrua ko Papatūānuku, tēnā kōrua. Ko Te Kōtuku e rere ana i te rangi, nau mātau i ārahi e te marino, te hā me te haumaringi o te wai. Ko Rangona tā koutou karere, tēnā koutou.

Ko Mokomoko te rangatira. Ko Jake Mokomoko tōku ingoa. Tihei mauri ora. I am a descendant of Mokomoko, a prominent Māori chief of Te Whakatōhea nō Pōtiki, Aotearoa during the 1800s.

Whakatōhea have occupied the coastal lands and rich alluvial plains around Opotiki since the arrival of their tipuna.
He mokopuna tuarua a Mokomoko nā Ruamoko rāua ko Te Kiteora. Ko ia te rangatira o te hapū o Ngāti Patumoana i waenganui i ngā tau 1860 me te tau 1866. I noho kāinga te hapū nei ki te taitonga o te whaitua o Ōpōtiki. He kaha a Mokomoko ki te poipoi i ngā pātaka kai me ngā whenua o tōna hapū, o tōna iwi o Te Whakatōhea i roto i ōna tau e ora ana ia. Ko tā Mokomoko i whai, ko te ōranga tonutanga o ōna whakareanga me ō rātou whenua whakapapa. He tangata marae a Mokomoko. Ka mutu, he kaha nōna ki te akiaki i te iwi ki te poipoi i ō rātou māra kai e nōhia i ngā whenua haumako o rātou. He kirikawa ki te pono i runga i te manaaki tapatahi o te iwi ki te whenua, o te whenua

In those lands.
Kia tirohia ake tātou ki te āhuatanga o te rangatira mai i uki. Ki ētahi, ka noho rangatira te tangata mēnā he mātauranga whānui ōna hei ārahi i tōna iwi. Mēnā rānei he uri whakaheke i tētahi rangatira, ā whakapapa. Inā rā te nui o ngā mahi o te rangatira, he toki ia ki ōna mahi katoa. He matatau, he koi, he ruānuku, he taniwha hikuroa ki ngā āhuatanga katoa o tōna ao, he ihorei ka tika. Ā whakapapa, ka noho rangatira tātou katoa i ō tātou tīpuna. Mō te taha whai mōhio, ko ngā mātauranga rerekē o tēnā, o tēnā o tātou i whakarangatira ai i ia tāngata mō ōna ake kete o te wānanga. Hei tāpiri atu ki tēnei kōrero, Ko te whakapono o te iwi ki te hautūtanga o tētahi, tērā tāngata ka whai mana hei noho rangatira mō tētahi mahi, mō tētahi hunga rānei. Koinei tētahi āhuatanga e whakaōrite ana i ngā rangatira o onamata me ngā rangatira e nōhia nei i ēnei rā, arā, Ko te whakapono o tētahi tangata ki tētahi atu, ki te kōkiri i tētahi mahi ki tōna panekiretanga.
Ko te rangatira, he mana nui tōna, he mana nui nā runga i tana whakapapa, heke mai i ngā kāwai rangatira. o te iwi, o te hapū, o te whānau. Ko te rangatira i ngā rā o mua, he tangata tōna, tōna mana ko te nui o tōna whenua, ko tōna mana ko ngā hua o te whenua, ko ngā hua o te, o ngā rākau, ko te mana o te, o te rangatira e taea ai e ia te manaaki, Tana hapū, te manaaki i tana whānau, te manaaki i tana iwi, ā, ki te whāngai i a rātou ki te kai, te manaaki i ngā manuhiri ka whakaeke ki runga ki a ia. Ko ngā tohu ērā o te rangatira. Ko te rangatira, ko, ko tana kupu he mana. Ko te rangatira, ana koina, ko te ranga, ko te kohikohi, ko te whakakao i te tira tāngata. A ko te rangatira, he toa ki te riri, ko te rangatira, he toa ki te whakatau kōrero. Ko te rangatira, mārama ki te whakapapa, ko te rangatira, nui tana taha wairua, ko te rangatira, e taea ai te whakatau i te rongo taketake, He rangatira e taea ai te whakatau i te rongomau i waenganui i te whānau, i waenganui i te hapū, i waenganui i te iwi, i ngā iwi.
E mōhio whānuitia a Mokomoko mō tōna whakapono. Ko tōna whakapono ki te whenua, whakapono ki te tikanga, whakapono ki te oranga tonutanga o tōna iwi, o Te Whakatōhea. He aha te whakareretanga i waiho mai e te tīpuna nei ki te ao? Tēnā, kia whai tātou i te urupare ki tēnei urupounamu. Mō te taha whakapono ki te whenua, he kaha tō mokomoko ki te tiaki i tōna pā. Ko te whakatipu me te hauhake kai hei whāngai i tōna iwi. Anō nei i mōhio ai ia ko te whenua te huarahi whakamua mō ōna uri. Nōna matā a Mokomoko i mōhio ki te mana o te whenua. Koia nei tētahi o ngā tino rahi o Te Whakatōhea i waenganui i ngā tau 1820 me te tau 1865. Hei tāpiri atu ki ēnei kōrero, he tangata mahaki a Mokomoko. Ko tōna ngākau te pūtake o ōna mahi katoa. Ko tōna whakapau whiri kōkā ki te tiaki i ngā hononga i waenganui i a Te Whakatōhea me ngā iwi o te motu. Tae ana ki te pakerewha. Kāore a Mokomoko i whakatakē i te tangata mō te kore noa. Ko te kotahitanga tōna i whai. I hoko atu a Mokomoko i ētahi rauemi hei tautāwhi i tōna iwi, i ngā whanaungatanga ki ētahi atu anō hoki. Koinei te whakareretanga i waiho mai ki ōna uri. Ko Mokomoko he tangata humārie, he tangata tiaki. Ka mutu, ko ia ko te whakatinanatanga o te kaha mō te Whakatōhea haere ake nei.
Me mōhio i wērā wā, me mōhio te rangatira ki te whakairo. Me mōhio te rangatira ki te hanga whare, ki te hanga waka taua. Wera mea katoa, ko nā tohu wera o te rangatira. Ki te ārahi i te iwi i runga i te ngāwari, ki te whakahau i te iwi i runga i te kaha. Kai a ia ōna, kai runga i a ia koia te pakahiwi kaha, koia te maunga atu o ngā whakaaro o te iwi, o te tangata.

Ka noho kāinga a Te Whakatōhea ki ngā matawhanga whenua huri noa i Opotiki. Ka tīmata ki te rāwhiti kei te ngutuawa ki Pākihi, tae atu ki te kuinga o Waiotahe. Haere tonu ki te puahatanga o Ōhiwa. Kātahi ka hoki whaka te tonga ki uta ki Puhikoko, Heke iho ki ngā wai o Waimana kia tae ki te puke o Tangata e Roha. Ka haere whakarunga ki Kaharoa. Mai i Kaharoa ka whakaahu ki Maungapōhatu, heke whakararo ki te awa o Mōtū. Ka haere whakarunga ki ngā pae maunga nei kia tae noa ki te keo o Tipi-o-Haumea. Ka heke whakararo, ka huri whaka te moana ki te pōhatu e kitea i te taitimu ko te rangi. Ka whai i te takutai ki te kuinga ki Opape, atu i reira ko Tirohanga, ā, hoki atu ki Pākihi. Ahakoa ka toro ngā mano whenua ki ngā maunga o Taharoa, Ko te nuinga o ngā kāinga noho o te iwi he tata atu ki te takutai. I whakamahia i ngā rauemi taiao hei kai.
Ko tēnei whenua i heke mai i a Nukutere waka. Ko te ūpoko rangatira o Nukutere waka ko Te Whironui. Whakaihutia mai te waka ki te kūrae ki Tarakea, ka ū atu ki te kōtukutuku. I reira ka tuku atu a Tautūrangi ki reira, ka noho tonu te upoko o te rangatira o te waka ki roa i te waka a Te Whironui. Ka hoatu e Te Whirinui ko te kaitiaki o te waka, ko Tama-i-waho. He kōhatu i metia ki te karakia i Hawaiki nui. Hawaiki rua, Hawaiki pāmamao. Tama i waho, ā, ko te Atua tērā i Hawaiki rua i. Whakatōngia ki roto i te kōhatu a ngā karakia kia tae pai mai te waka, ā, ki tēnei whenua. Ka hoatu e Te Wherewhei a te kōhatu i te hunga i noho ake i Opape, i te kōtukutuku. I reira te putanga o te awa o Waiawa i Opape i te kōtukutuku. I reira ka tukuna atu a Tauturangi me te rōpū ka noho ake ki tēnei whenua, ā, ka poroporo ake, ka haere tonu te waka ki te Tairāwhiti. Ka hoki mai ki a Tautūrangi ka mauria atu te kōhatu whakamaumaratanga ki runga o Kapuārangi, ki Waiowa nei. Ka tanumia atu ki reira ki runga o Kapuārangi te kaitiaki, te kōhatu. Muri mai o tērā ka tanumia atu ngā. Te matenga a Tūtāmare, a Tanumē atu, ngā uri o te waka nei. Ā, nā nei whakaoreore tēnei kaupapa e pā ana ki a Mokomoko. Ā, i mate mai ko te kaupapa, ko Te Wākana. Tahi nō te tangata i mate, ko Te Wākana, engari manomano whenua e ka whenua i riro. Ko tētahi nō te tangata, Manomano Penba i riro. Ko te mōmona o te whenua o Te Whakatōhea i riro. Ka rāhuitia ko tēnei moka a tae atu ki te rohe o Ngāi Tai, mai Tarakeha ki te awa, te puaha o te awa o Waiawa. Me kīa ake ko ngā hapū e ono ki runga i tēnei whenua i rāhuitia. Te whenua e pā ana ki te whakanui, ngā uri a te whakanui, ngā uri a te panerehu, ngā uri o Ngāti Ruatakenga e tawake nei. Hoi nō e hono atu ana. Ngā taura herenga tangata a ki tēnei o tātou marae e pā ana ki a Mokomoko. Te hunga nā rātou i whakaoreore tēnei kaupapa, ā, ko Tuiringa tērā. Ōna pāpātanga, ōna rapunga, ngā kōrero, Ā, nāna i whakaoreore tēnei kaupapa e pā ana ki a Mokomoko.
Ko te whenua o Te Whakatōhea te pūtake o tā rātou ohanga momoho. Ko tētahi o ngā huakae matua ki roto o Te Whakatōhea, Ko te wīti. Nā ngā mahi whakatipu kai o runga i te whenua, i whai wāhi ngā hapū o Te Whakatōhea ki te hāngai, ki te waihanga, me te hoko atu i ō rātou ratonga ā-iwi. Ko ngā ratonga e kōrerohia nei, ko te wīti, ko te harakeke, me ētahi huawhenua pērā i te rīwai me te kumara. Hei tāpiri atu, ko te rahinga o te rohe me te taipū o te one whenua te rerekē i waenganui i a Te Whakatōhea me iwi kē. Hei tau tīnei atu, ko Ōpōtiki te tūrangawaewae o Te Whakatōhea. Ko ngā uri o Te Whakatōhea te taura here whakapapa ki te whenua o Ōpōtiki.
Te Kaihoki a Waiawa, nowadays we phrase that or we whakapākehā that as the food bowl to feed the world and I guess in today's age We understand feeding the world means feeding a lot of people but back then while the world was a lot smaller the resources were far greater and there really were resources to feed the world.
I te tau 1850, 19 ki te 22 ngā kaipuke o Te Whakatōhea Ake. Inā hoki ngā kaipuke o te iwi, ko Mokomoko tētahi o te hunga whakamahia i ngā kaipuke rā ki te haere atu ki Akarana hei hokona atu i ngā hua wīti. Rahi atu ngā hoiho, kunekune, me ngā kau te rironga o te iwi i ngā mahi hokohoko nei. Anō hoki, i whakatō e te Pākehā ētahi kai hau. Ko ngā hua whenua, hua rākau, hua pata anō hoki.
have a huge boom in Maori agriculture. Uh, iwi

against the Crown or the colonial soldiers, but they were getting ready to protect their lands. They knew these wars were coming.
Pēnā kai te pakanga ngā iwi, ko te kaha o te rangatira me te mana o te rangatira e taea ai te kimi te huarahi e puta ai te ora ki tana iwi. Nō reira, Ko te tohu o te rangatira, mārama ki ana hītoria, mārama ia ki ōna whakapapa ki ngā iwi maha, ki te herehere. I te mea he wā tōna, ka pīrangi koe, ka pīrangi te iwi, tērā iwi hei hoa moana i roto i ngā pakanga.

And I think this is where the kind of propaganda war that's taking place is really important.
I te tau 1866 te whenua o Te Whakatōhea i murua. Ka mutu, i kohaina ki ngā hōia mā Rīhia o te kāwanatanga. I te tau 1864, i toro mai te Kīngitanga ki a Te Whakatōhea ki te tautoko i tā rātou atete i te kāwanatanga. Ka haere tētahi tira o te iwi ki te tautoko i te Kīngitanga. Ka mutu, i aukatia rātou e ētahi ope taua o te kāwanatanga me Te Arawa ki te awa o Te Atua Pā, tata atu ki Matatā. I konei ka mate a Te Āporotanga. Koia te rangatira o Ngāti Ruatakena, tētahi hapū o Te Whakatōhea Iwi. Ka pā katokato ētahi hunga o te iwi mō ngā āhuatanga manioro o te kāwanatanga. Kua tīmata te tū o ngā pihi o te nuinga. I te tau 1865, ka tū he pakanga ki te tarata. Ki runga i te awa o Waioeka. Ētahi tāngata i mate, ētahi i pūrere atu ki ngā ngahere. Rua tekau mā tahi ngā tāngata i hopukina e ngā hōia ki roto i a Waimana, whakahokia ai ki Ōpōtiki. Ngaro whenua. Ngaro moana. Ngaro tangata.

Ko te reo te take.